Shwmae Sêr! Croeso i Grochan Disney! David dw i. Ac April dw i. Dau ddysgwyr Cymraeg 'da ni. A dau ffan Disney 'da ni hefyd. Mae ein penodau ni'n berffaith i ddysgwyr a ffaniau Disney eraill. Ymunwch â ni bob mis am newyddion Disney, ei ffilmiau, ei pharciau a'i hyd. Helo pawb! Croeso nôl! Helo April sut wyt ti heno? Iawn diolch, a ti David? Dwi'n iawn.
Sut mae'r bywyd? Unrhywbeth yn ddiddorol? Dim rili ti? Wel, dw i wedi bod yn gwylio Cars eto yr wythnos yma. Wyt ti'n hoffi'r ffilmiau Cars, Twyt? Ydw, dw i wrth fy modd efo Cars. Roedd hi'n syndod, achos sgen i ddim diddordeb mewn cars, wel, ceir, yn mm. gyffredinol. Ond, just cyn y cofnod clo, nes ti wylio'r ffilm, ac yna nes ti ddeud, dylwn ni wylio'r ffilm. Baswn i'n hoffi'r ffilm. Ro'n i'n hoff iawn o'r ffilm. Dwi'n hoffi'r cerddoriaeth. Yeah.
Mae yna un cymeriad yn y ffilm, llais asiant, Lightning McQueen, tra mae o ar y ffôn. Mi Mhm. gaeth o ei chwarae gan Jeremy Clarkson ym Mhrydain ac yn America? Jeremy Piven, dwi'n meddwl. Pwy ydy Jeremy Piven? Um, actor enwog yn America. O, dim enwog yn NASCAR. Na, na, dim o gwbl.
O! Beth bynnag, dw i'n caru'r cyfeiriadau at Prydain ac wyt ti'n dallt y cyfeiriadau at America. Felly, pan dach chi'n gwylio Cars ar Disney Plus, dach chi'n clywed yr actor Americanaidd yn chwarae'r asiant. A pan da ni'n gwylio'r ffilm yma ym Mhrydain ar Blu-ray neu DVD, da chi'n clywed Jeremy Clarkson. Mae'n ddiddorol. Ie, yeah, dwi'n cytuno. Sgen i ddim diddordeb mewn ceir am mywyd go iawn, ond wy'n hoffi'r ffilmiau gan Pixar yn fawr. Ffilmiau bendigedig. Mi wnes i benderfynu gwylio'r ffilmiau Cars cyn i ni fynd i'r parciau ym Mharis, achos jyst cyn y pandemic, aethon ni i Walt Disney Studios ym Mharis efo'n gilydd, ac ar y pryd, roedd 'na un neu ddau atyniad Cars yn y parc, felly ro'n i isio gwylio'r ffilmiau cyn y taith. Ond does 'na ddim atyniad mor wych ym Mharis â'r atyniadau yn California. So o'n i'n hoffi mynd i Cars Land yn California Adventures yn fawr. Ie, yeah, ie, yeah, dwi'n cytuno. Dwi'n meddwl mae Cars Land ydy'r un peth yn fwy na dim arall mm -hmm. baswn i'n hoffi gweld. Yda ni erioed wedi bod yn California eto? Ie. Yeah.
Mae yna un neu ddau atyniad Cars am Harris ar hyn o bryd, ond mae Cars Land yn California yn fawr iawn, iawn. Wel, paid a deud gormod. Siwr, siwr. Achos dwi'n osgoi fideos a phethau ar YouTube yn fwriadol. Dwi eisiau mynd Efo dim spoilers? Ie, fel arfer dw i ddim yn trio gwylio spoilers. Ond mae gen ti lawer o wybodaeth am Cars Land, toes? Oes, a siarad am Cars Land, mi gaethon ni syniad da am ddechrau'r bennod y mis yma. April, ar hyn o bryd, be ydy dy hoff atyniad Disney mewn unrhyw parc? Wel, atyniad tipyn bach yn ddadleuol, dwi'n meddwl. Ie. Yeah.
Dwi'n dwlu ar Tower of Terror. Ie, yeah, ym Mharis.
Ym Mharis.
Pan wnaethon ni fynd i Baris yn 2019, mm -hmm. dwi'n meddwl, mm -hmm. Roeddwn i'n lwcus achos roeddwn i'n medru mynd eto ac eto ac eto. Roeddwn i'n aros am bum munud bob tro, achos, wel, roedd y parc yn ddistaw, ac hefyd, dwi'n meddwl bod llawer o bobl yn boeni am fynd ar y Tower of Terror, ond dwi jyst wrth fy modd efo Tower of Terror. Roedd o'n anhygoel rhedeg trwy'r ciw eto ac eto ac eto. Wel, mae'n bosib mai Tower of Terror ydy un o fy hoff atyniadau hefyd. Fy hoff ciw ydy o i ddeud y gwir, mae'r ciw yn fendigedig. Llawer o fanylion Disney wrth gwrs, a dwi wrth fy modd efo pethau Art Deco hefyd. Mi fedrwn ni'n sefyll ac aros yng nghyu Tower of Terror am awr neu ddwy. Ond, fy hoff atyniad rili ydi'r Enchanted Tiki Room yn America. Ww!
Dadleuol eto! Pam?
Achos mae 'na lawer o bobl sy'n deud Iawn, dwi'n hoffi eistedd a defnyddio'r air conditioning, ond mae'n ddiflas. Ond mae'n drwg gen i, ond dwi'n cytuno, oh. dwi ddim yn hoff iawn o'r Enchanted Tiki Room, oh. yn fy mar. O, oh, mae'n glasurol i mi. Dwi ddim yn fan. Ah, mae'n glasurol. Mae'n syml. Yr atyniad cyntaf efo animatronics oedd o Mae'n dipyn bach yn dated ond pan o'n i'n deg oed roedd o'n mor hudolus. Roedd y gerddoriaeth yn hyfryd, roedd y cymeriadau a'r lliwiau yn hardd. Fi oedd yr unig berson oedd yn eistedd yn y cefn ar y pryd. Mi wnaeth yr adar a'r blodau ddŵad yn fyw, mi wnaethon nhw ddechrau yn canu, roedd o'n teimlo fel oedden nhw'n perfformio dim ond i mi, mor hudolus, yn enwedig i blant. Da ni'n anghofio sut mae plant yn gweld pethau, weithiau. A sgen ti Fed dog, enchanted tiki room hefyd, David? Oes.
Mae gen i fed dog, enchanted tiki room. Anrheg gan fy ngwraig hyfryd. Wna i drio postio llun o'r fed dog ar Instagram. Felly, enchanted tiki room ydy fy hoff atyniad. Fy hoff atyniad arall ydy Pirates of the Caribbean. Yn y dyddiau cyn yr internet, cyn ffilmiau Johnny Depp, roedd rhaid i chi fynd i'r parciau i weld unrhyw beth am Pirates of the Caribbean. Roeddech chi'n medru gweld lluniau mewn llyfrau, ella, ond doedd yna ddim fideos YouTube. Pan o'n i'n blentyn, roedd yna gyfres fideo i blant o'r enw Disney Sing-Along Songs. Wyt ti wedi eu gweld nhw, yndo? Do!
Dach chi'n mendri eu ffindio nhw ar YouTube ar hyn o bryd, dwi'n meddwl. Un o'r ganeuon and sing-alongs oedd Yo ho, yo ho, a pirate's life for me. Ro'n i wedi fy synnu, ro'n i'n meddwl 'pa ffilm ydy hon? Nid ydy hon mewn ffilm o'r parciau ydy hon? Roedd o'n ddiddorol, roedd o'n exotic. Wyt ti'n hoffi Pirates of the Caribbean hefyd, Yr atyniad. Ydyw, wrth gwrs! Mae mynd ar Pirates of the Caribbean yn hanfodol pan dach chi'n mynd i'r parciau. David, oes 'na atyniad wyt ti ddim wedi reidio, a fase ti'n hoffi reidio? Ie, wel, dw i'n cytuno efo ti, dw i isio mynd i California efo ti ac yn reidio popeth yn Cars Land! Hwrei! Bobl bach! Ar wahan i Cars Land, dw i isio reidio Mister Toad's Wild Ride achos mae o'n atyniad gwreiddiol yn Disneyland yn California.

dim atyniad da chi'n medru reidio, yeah. ond dwi wedi dy glywed di siarad am rhywbeth yn y studios yn Florida, yn y sgwar efo'r Muppets yn canu. Oh, sure.
Yn y Magic Kingdom yn Florida, yn Liberty Square. Oh. Ac roedden nhw'n gwisgo fel y uh, Founding Fathers. Oh, fase hynny wedi bod yn neis i weld. Ie, yeah, dwi'n cytuno.
Great moment, in History with the Muppets oedd yr enw.
Dyna ti! Hoffwn i fedru gweld hynny. Hoffwn y baswn i'n medru gweld cymeriadau Muppets yn y parciau hefyd. O, ro'n i mor hapus i weld Stitch ar ein taith olaf. i Florida. Mm -hmm. Roeddwn ni ar ein ffordd i weld Carousel of Progress. Un arall o fy hoff ataniadau. Ie, yeah, a mi wnaethon ni golli'r sioe olaf achos nes ti adael i mi ymweld â Stitch yn Tomorrowland a ro'n i mor hapus. Yeah. Ro roedd o'n mor hudolus. Mi gesh i sêr yn fy lygaid, felly diolch am adael i mi ymweld â Stitch. Mi nes i ymweld â Stitch gyhyd, roedden ni'n bron yn hwyr am ein Fast Pass i Haunted Mansion hefyd! O! O!
Segway perffaith, April, diolch! Siarad am Haunted Mansion, ein segment nesa ydi newyddion Ffilmiau!
Wel, does 'na ddim llawer o newyddion ffilmiau ar hyn o bryd. Dwi'n dal i aros am rhaghysbyseb Snow White. Ond mae gen ti adolygiad ffilm am y Haunted Mansion newydd, toes? Oes, mi wnes i weld y ffilm newydd o Haunted Mansion. Dw i wedi gweld y ffilm efo Eddie Murphy o'r blaen. Roedd y fersiwn efo Eddie Murphy yn wirion iawn. Comedi oedd o rili. Felly, ro'n i'n gobeithio fasai'r ffilm newydd yn fwy frawychus. Roedd Disney yn cynllunio fersiwn efo Guillermo del Toro, cyfarwyddwr enwog iawn wrth gwrs, ond mi wnaeth y cynllun i weithio efo fo'n Fell through yn anffodus. Pwy sy'n cyfarwyddo'r ffilm newydd? Justin Simien? Dw i'n gobeithio mod i'n deud ei enw'n cywir. Mae'r cast yn y ffilm newydd yn fendigedig. Rosario Dawson, mae hi'n chwarae Ahsoka Tano yn Star Wars ar hyn o bryd ar Disney Plus, Danny DeVito ac Owen Wilson hefyd, yr actor gorau yn y ffilm oedd Lakeith Stanfield, y cymeriad prif yn y ffilm oedd o, ac roedd o'n wych. Fodd bynnag, roedd y ffilm yn gyffredinol yn iawn. O, dim ond iawn. Ie, ro'n i'n meddwl bod y ffilm yn fwy doniol na'r ffilm efo Eddie Murphy, felly mae'r sgript yn well. Ond does 'na ddim llawer o olygfeydd brawychus. Roedd y ffilm tipyn bach yn frawychus, ond wimp dw i. Ie, mae'n bosib bod y ffilm yn frawychus i blant, ond dim i'r oedolion. Ac roedd y ffilm yn teimlo'n random, roedd y stori yn sporadic, ro'n i'n hoffi'r ffilm, ond mae'n well gen i'r ffilm gwreiddiol efo Eddie Murphy. O, oh, really? Ie, yeah, syndod i mi i fod yn onest. Mm. Ro'n i'n mwynhau'r cyferiadau at yr atyniad yn y dau ffilm, Ond fy hoff foment yn yr atyniad Haunted Mansion, neu Phantom Manor am Harris, ydi'r Delwau sy'n canu. Siŵr, dw i'n cofio. Maen nhw'n canu Grim Grinning Ghosts yn yr atyniad. Ac mae'r Delwau yn y fersiwn Eddie Murphy ond dim yn y fersiwn newydd. Beth bynnag, be dach chi'n feddwl, cynulleidfa? Dach chi'n hoffi'r ffilm newydd? Dach chi wedi gweld y fersiwn Eddie Murphy? Be ydi eich barn? Dudwch wrtha ni ar Instagram os gwelwch yn dda. Da ni isio gwybod. Unrhyw newyddion ffilmiau arall, April? Oes, mi fydd Disney Plus yn codi eu prisiau ym mis Tachwedd eleni. Ar hyn o bryd dach chi'n medru mwynhau Disney Plus am saith punt naw deg naw y mis. Mm -hmm. Mi fydd y prisiau yn codi i ddeg punt 99 am yr un pecyn. Ond, da chi'n medru prynu pecyn bach am bedair punt 99. Rhaid i chi wylio hysbysebau, ond mae'r pris yn rhatach. Diolch, April.
Gawn ni symud ymlaen? Da iawn, David. Ein segment nesa ydi newyddion y parciau!
Mi gaeth y bwyty Fuente del Oro yn Disneyland Paris ei gau ym mis Gorffennaf. Mae gan Frontierland bwyty newydd o'r enw Casa de Coco, efo cymeriadau o'r ffilm gan Pixar, wrth gwrs. Syniad da iawn! Ie. Pen oedden ni yn Disneyland Paris yn yr hydref, roedd 'na lot o addurniadau Coco am galon gaeaf. Mae'r ffilm yn siwtio'r ardal am Frontierland yn berffaith. Bwyty Mecsicanaidd ydy Casa de Coco. Dw i'n dwlu ar fwyd Mecsicanaidd, felly dw i'n edrych ymlaen at ymweld â Casa de Coco yn y dyfodol. Felly, David, oes 'na unrhyw newyddion arall am y podlediad heddiw? Oes.
Mi wnaeth Disney ryddhau mwy o wybodaeth am Princess Tiana's Bayou Adventure. Maen nhw'n parhau'r stori o'r ffilm gwreiddiol, ac maen nhw wedi rhyddhau lluniau newydd. Maen nhw'n creu cerddoriaeth newydd am yr atyniad. Da ni'n edrych ymlaen at yr atyniad yn ein teulu. Achos maen nhw'n newid yr ardal o gwmpas ar atyniad newydd efo bwydydd newydd fel beignets. M-hm, mewn siâp Mici! Mewn siâp Mici wrth gwrs. Da ni'n edrych ymlaen at y dros haen o Splash Mountain. Felly, syrthiwch ar-lein am y lluniau newydd. Maen nhw'n hardd iawn. Ac mae 'na wisg newydd am Tiana yn y parciau er mwyn dŵad yn barod am y drasain newydd. Mi fydd Tiana's Bayou Adventure yn barod yn 2024, ond rŵan, dach chi'n medru gweld Tiana yn ei gwisg newydd. Ww! Mae gen i hi ddwy wisg, Ei ffrog clasurol o'r ffilm ac ei gwisg newydd o'r atyniad newydd. Gwisg smart iawn efo trawsus smart, crys gwyrdd smart a het safari. O, maen nhw'n edrych yn neis iawn yn eu gwisg newydd. Wel, wel!
Iawn, ein segment nesa ydi Ffeithiau Disney! Felly, April, mae gen ti ffaith am mis yma. Mi wnaethon ni wylio Zootopia wythnos diwetha'. Fy nhro cyntaf. Wnest ti fwynhau'r ffilm? Do, dwi'n meddwl bod Zootopia'n wych! Mor doniol! Wel, mae'n ffaith y mis yma'n dwad o Zootopia, neu Zootropolis. Os da chi'n clyfar iawn, mae'n bosib wnaethoch chi sylwi ar gymeriad yn Zootopia o'r enw Duke Weaselton. A mae'n gas gan Duke Weaselton pan mae pobl yn deud Duke Wesselton. Mi gaeth o ei chwarae gan Alan Tudyk. Mae Alan Tudyk yn chwarae llawer o gymeriadau Disney, yn enwedig y Duke of Weselton yn Frozen. Ac os da chi'n cofio, mae'n gas gan y Duke of Weselton pan mae pobl yn deud y Duke of Weaselton. Ah, wrth gwrs! Ie, dim ond jôc bach yn Zootopia, ond clyfar iawn. O, mae'n, hynny yn hysterical. Wnes i ddim sylwi ar hynny. Wel, croeso i ti. Ie, yeah, diolch. Da iawn, April. Diolch, April, am benod arall o Grochan Disney. Diolch i ti, David. A diolch i bawb am wrando fel arfer. Peidiwch ag anghofio ein dilyn ni ar Instagram a YouTube, Diolch hefyd i'n sister podcast, Musical Talk, podlediad am bopeth musical, theatr a dyn nhw. Os tasech chi'n hoffi llais David yn Gymraeg, fasech chi'n caru llais David yn Saesneg efo acen Americanaidd. O, diolch.
Dw i wedi cyflwyno ar Musical Talk o dro i dro dros y blynyddoedd, a mi gaethon ni shout-out gan Musical Talk ar eu pennod diwetha'. Maen nhw'n neis iawn yno. Felly, os gennoch chi ddiddordeb mewn pethau West End, Broadway neu musical theatre ac ati, ddylech chi wrando ar Musical Talk. Dach chi'n ffindio eu penodau ar iTunes, Spotify a platfformiau eraill. Diolch Nick a Thos. Ie, diolch bois. Wel, dyna fo am bennod bump. Diolch yn fawr iawn pawb, wela chi yn fuan! Hwyl! Mae'r bennod hon o Grochan Disney wedi ei chyflwyno a'i golygu gan David Herzog, hawlfraint Crochan Disney 2023, ac eithrio eiddo Disney sy'n perthyn i'r Disney Corporation. Diolch i Gwawr David, ein tiwtor ar ein taith. Welai chi yn fuan! Ac rŵan y bloopers! Felly mae'r sgript yn well, ond does 'na ddim llawer o olygfeydd brawachus.